Без әңгәмәбезнең икенче өлешенә әйләнеп кайтабыз. Әйсегезгә төшерәм, бездә бүген кунакта Башкортстаннан килгән танылган автор башкаручы Зарима Әюпова. Кабаттан хәерле көн, Зарима ханым. Хәерле көн. Хәзер күп кенә җырчылар үзләренең иҗатларына яңалык эзлиләр. Кемдер чит ил эстрадасын күзәтә, кемдер рус эстрадасын. Шуннан ниндидер бер э, яңача э, башкарылыш, үзенчәлекле яңалыклар алырга омтылалар. Сез үзегезнең җырларыгызга яңалык кертергә омтыласызмы? Һәм ул ниндирәк яңалык, чит яңалыкмы, үзебезчә яңалыкмы дигәндәй? Әлбәттә инде ул теге җырга әзрәк кенә яңалык кертергә кирәк, чөнки әгәр дә гел генә бер төрле стильдә барса, аның кызыгы бетә. Яңалык әмнә теге эстрадный әллә инде ниләр керт. Мин алай яза белмим. Яңалык кертсәм дә мин темасын үзгәртә, үзгәртәләм темасын. Гел генә теге ни моңсу темалар түгел, шәбрәк туган көн темасы, бәйрәмнәр, шулар турында гына. Ә былай теге Кинәт кенә икенче якка борылып китү, юк, андый миндә уй юк андый. Ниндидер шашкан формат сездә булмаячак. Юк, юк, андый булмаячак. Сездә матур гына югары үзе бисе. Әй, барсы да ни булсын, менә бер төрле форматта булсын, халыкчан булсын. Ул шәп темп тамы, әкрен темп тамы, менә шушындай халыкчан булсын. Тик инде ул, әлбәттә, башка эстрадаларны да күзәтеп бару файдалыдыр композитор кеше өчен. Әлбәттә, иә, иә. Мин күзәт, мин барам, күзәтеп барам, иә. Но барсы да миңа ошый дип әйтә алмыйм. Ул һәркемнең үзенең күңеленнән килә бит җырлар. Мин аларга теге нидә оценка да бирә алмыйм. Мин бары тик алар кебек яза белмим. Ә сезгә бүгенге көндә эшләгән эшегез ошыймы? Җырларыгыздан 100% канәгатьме? Менә мин гомумән әйткәндә, мин э, теге заманда әйтәм бит, адашкан кебек үземне нитәем, мин ширләп үткән. Җырлар яза башлагач, бу шир миннән китте бит. Әйе, менә ничек була ул тормышта. Мин бу тормышта үземне үзем таптым. Мин менә предназначение дигән әйбер бар бит ул. Ул үзеңнең урыныңны табу дигән сүз менә бу тормышта. Мин үземнең урынымны таптым. Җитешкән мөстәкыйль хатын-кыз буласы инде. Әйе, җитешкән мөстәкыйль хатын-кыз булу белән мин бу тормышым белән канәгатьмен. Һәр кешегә дә бу дөньяда билгеләнгән урынын табу иң зур бәхет. Һәр кемгә дә, әйе, һәр кемгә дә үзенең урынын табырга кирәк бу дөньяда. Ул зур бәхет кеше өчен әйе. Үзеңдә ярату хисен тояр өчен генә ярату ярату түгел. Чын ярату ул, син яраткан кеше үзен яраткан итеп тою, танылган галим сүзләре. Бу турыда нәрсә әйтерсез? Сез бит үз җырларыгызда ярату темасын, әлеге теманы бик еш күтәрәсез, Зарима ханым. Менә мин бит, ул бит җырлар бит автобиографический генә түгелләр алар. Мин бит кеше арасында яшим, урманда яшәмим. Бер җырым бар минем, туган көнем белән, көнем белән иркәм дигән җыр. Мин аны үземнең дусларымның гаиләсенә багышладым. Мин аларның отношениясен күрәм, шулай карап җыр язам. Бу тик үзең турында гына язу түгел бит ул. Ярату турында. Ярату турында халык аны рәхәтләнеп тыңлый, ярату турында җырларны. Шуңа күрә Кеше яратып, яратылып яшәргә тиеш. Шуңа күрә җырларны да шул турыда язабыз бит инде. Була аламы, ярату турында язган композиторның тормышында чын мәхәббәте булмагандай икән ләбаса? Ну, чын мәхәббәт булган өчен яза инде ул. Чын мәхәббәт булмаса яза алмыйдыр ул. Булмаса ул аны аңлый да Улар алмый. күңелдән чыкмый бит, әлбәттә. Мөмкин, чын- бу мөмкин эш түгел. Мөмкин эш түгелдер ул. Аны уйлап табып кына ничек кенә булмасын, аны уйлап таба алмыйсың. Ул бит җырны бит Менә читтән күрсәң дә аны бит күңелнән ашап үткәрә кирәк, чыгара кирәк. Шулай бит? Алыштыргысыз булу өчен һәрвакыт үзгәреп торырга кирәк, ди Коко Шанель. Хатын-кыз еш кына үзен үзе дә аңламый. Ә сез сәхнәдәге образларыгызны хатын-кыз буларак кабатламас булсын өчен һәр көнне нәрсә эшлисез? Дөресен әйткәндә, мин ул турыда бернәрсә эшләмим. Мин ниндидер бер менә кабатланмас кеше булым дип уйламыйм. Ясалмалык юк миндә. Менә мин иртән торам, мин хәзер шәһәр читендә яшим. Мин иртән торам, тавыклар асрыйм мин. Шушы тавыкларның һәрберсенең канатыннан сөеп чыгам. Менә шушы минем өчен э, бәхет. Шушыңысың, менә шуннан соң көнем эшем башлана минем. шылтыратам туганнарым балаларым барысы да исән икән шуннан менә шушы тигезлек булса миңа рәхәт ә теге алмашыну нидән теге мода артыннан куу тегеләй андай андай нәрсә миндә юк менә мин э, үземә ничек менә комфортно нашла керим генә барам да барам барам да барам Каядыр алга да чабасым килми, ниндидер бер зур хыялларым да юк минем. Килеп чыга икән, әгәр дә насыйп булса, концерт куермын димән. Әгәр дә булмаса инде менә интернет аша җырларымны куермын да, үземне халыкка шулай таныттырып торсам, мин шулардан канәгатьмен, шушы миңа җитә дип уйлыйм. Сез инде бүгенге көндә үз үзегезне тоташ аңладыгыз. Мин үзем тулысынча мин үземне аңладым һәм мин үз-үзем белән дус яшим. Белмәсә генә. Миңа шунысы да кирәк. И, дус яшәү дә кирәк шул. Әйе. Ират бит ул соры төсләрне яхшы кабул итә ди. Ә хатын-кызлар якты төсләргә мөккибә. Э, шулай да инде хатын-кыз белән ират арасындагы дуслыкны, мөнәсәбәтләрне сездән дә сорамыйча мөмкин түгел. Сезнең өчен ират һәм хатын-кыз дуслыгы нидән гыйбарәт? Ирак белән хатын-кызның дуслыгы ул бит инде әлбәттә мәхәббәттән гыйбрәт була бит. Мәхәббәттән килеп чыга ул. Былай гына менә теге хатын-кыз белән дуслыгы, ир-ат үзара дус була, ә хатын-кыз белән ир былай гына дус була алмый ул. Анда аларның арасында әлбәттә мәхәббәт булырга тиеш. Ә менә ир-ат соры төс итеп күрә, төсенә бит. Ул бит ир-ат, ир-ат үзен бу дөньяда көчлемен дип уйлый ул. Алай түгел ул. Һәрбер көчле ир-атның артында көчле хатын-кыз тора. Дөрес направление биреп, менә шулай шулай юнәлтте дә, ни хатын-кыз чөнки тормышка бит нур өсти, көч өсти, энергиясен бирә. Шуңа күрә минем уйлавымча, хатын-кыз ир-атка караганда көчлерәк ул. Зарима ханым, җырларыгызда бәхетсез мәхәббәт темасы да еш яңгырый. Еш яңгырый дип әйтергә була. Күп композиторлар әлеге теманы яктырта. Шулай да ни өчен соң кеше бәхетле мәхәббәт төзисе урынга бәхетсез мәхәббәт хакында җырлап йөри? Ну, бу бик гади вопрос, гади сорау, чөнки статистика буенча бездә бит хатын-кызлар күбрәк иратка караганда. Булган иратларында күбесе бит нәшия, Аның тәртипле булганнары бик аз, барсында хатын-кызга җитешми. Бер ибәт ират булсын, аны бәлки ун хатын-кыз яраталар. Ул берне генә сайлый. Димәк, тугыз аның бәхетсез мәхәббәт тугызында. Нишләде аңлыйм. Ә бүгенге көндә нинди җырга сорау күбрәк? Шатлыклы җыргамы, әллә моңсу җырларгамы? Менә минем уйлавымча, бүгенгесе көндә барыбер дә халыкчан җырларга сорау күбрәк. чөнки менә эстрада җырын бит инде алар матур халык бит эстрада җырын ярата ул концертка барганда чөнки ул орган эштә орган тормыштан орган аның концертка барып күңел ачасы килә шуның өчен эстрада җырларына омтылалар но эстрада җырын бит халык менә кабатлап җырламый аны күңелсез чагында уйланган чагында ул бит халык җырын тыңлый

Сезнең э, репертуарыгызда шатлыклы җырлар күбрәк мәллә моңсулары ма һәм нигә бәйле? Минем күбрәк моңсу җырлар күбрәк. Әй, шатлыклы җырларым бар минем. Әлеге дә баягы шул теге туган төн, юбилей шундый темаларга мәхәббәт турында. Күбесенчә минем моңсу җырлар. Ә күңел халәтегез шундыймы? Нигә моңсулар язды? Күңелем халәтем шундый минем. Әйе. Ялгызлык турында да бар дип беләм ә ялгызлык турында да әйтәйекме күп еллар ялгыз торам бит инде сез үзегез ялгызмы соң балаларыгыз бар бер балаларым бар но ялгызлык әлеге дә ул бит күңелнең халәте хатын кыз бәхете буларак сез шуннан ялгыз калдыгызмы иптәшем мәрхүм булгачтан инде баштарак уйладым менә кемдер килеп мине яратсын Минем балаларым да яратсын, шул ук очракта минем балаларым да аны үз итсеннәр. Ул бит әкияттә генә була торган хәл. Дип уйладым да, андый утка керәсем килмәде минем. Балаларым үстердем, анасы мине вакытында алмады. Мин күп эшләдем бит. Ул шушында ямадан килеп чыгар аның өчен көне төн эшләргә кирәк иде. Анан соң инде әлеге дә язмышыңа язылган булса, кемдер мине тапкан булыр иде. Димәк, язмышым минем шундый. Мин әйтәлмим, мин ялгызмын дип. Минем күңелем ялгыз түгел. Мин, минем җырлар язам. Минем эшем күп. Танылган автор башкаручы Роза Мустафиева безнең тапшыруда әйткән иде. Мәхәббәт сандыгымны мин инде күптән бикләп куйдым дип. Сез бикләргә өлгердегезме? Гомумән бикләргә кирәкме ул сандыкны? Мәхәббәт сандыгын бер вакытта бикләргә ярамый. Ярамый, юк. Ул бит эчтә бит анасының дигәне бушлык барлыкка килә. Күңелеңдә сөю булмас, ул бит бушлык барлыкка килә. Ә бушлык белән яшәп буламыни? Юк, ул күңел һәрвакытта хатын-кызның күңелеме, ир-атның күңелеме, ул тулы булырга тиеш. Шул вакытта гына яшәве күңелле. Бүген аңларга кирәк, сезнең күңелегез тулы. Минем күңелем тулы, Аллага шөкер. Балалар, оныкларыгыз бардыр инде бүгенге көндә. Әйе, кызым бар, оныгым гаиләсе белән аерым тора. Самир исемле оныгым бар. Э, улым белән бергә торабыз, ни, икәү торабыз, балалар аерым тора, кызларым. Барыбер күңелледер инде оныклар янында. Яңа җырларга темалар да туып торадыр. Әлбәттә, яңа җырларга темаларын эзлисең. Синең минем җырлыйсым килә, минем җыр язасым килә. Оныгыма карап, мин яшәреп киттем. Онат булу ул зур бәхет инде, Аллага шөкер, миңа да шушы насыйп булды. Алга таба сезнең нинди планнар көтә? Иҗатта әле нәрсә эшлисегез бар? Иҗатта менә шул бер хыялым бар инде, мин шушы җырларымны таратып йөрим, менә шушы җырчыларга. Алар шуны кабатлап җырласыннар. Мин уйлам, шушы җырларым матур төсле инде. Менә шул полкада торып калмасыннар иде. Эй, тарат. Таратып бирим. Мин бит анда күп балалар полкада яталар. Алар мин таратып бирим. Әлбәттә, әйе, таратып бирелгән. Җырласыннар, халык ишетсен. Алар мин җырлап кына бит булды. Аңа бит шыгыннар күп кирәк бит һәрбер җырга. Әлбәттә. Аны һәрберсен бит чыгарып башлаган соң акча кирәк. Бәлки шушы тапшырудан соң сезнең ул э, китап киштәләрегез дип әйтик бушап кала җырлардан. Әйе, ана шул бушасын, әйе. Әйе. Җырларым елга ерылып китеп, агып китсеннәр шул моңнарым. Тормышта Зарима ханым һәрбер кечкенә генә вакыйгага да шатлана белү кирәк икән. Яфрак шыгырдавы, кояш чыгуы һәм башкалар. Сез гомумән тормышта ләззәтләнеп яшисезме? Зарланганыгыз бармы тормышта? Минем бер вакытта зарланганым юк, чөнки мин хәтта ана теге вакытта урамда торып калганда мин беркемгә дә әйтмәдем, туганнарыма да әйтмәдем. Мин яратмыйм зарланырга, чөнки гадәтем буенча ул минем өчен ни булыр икән? Минем менә горурлыгыма тия ул. Горурлыгыгызга э, минем, минем горурлыгыма тиер, әгәр дә мин аны әйтеп, ни дип, зарлансам, минем зарлану минем горурлыгыма тия. Шушындый җәйгесе көннәрдә дә һай кайчан бетәбез сезләр дип тә әйткәнегез юкмы ни соң? Минме? Әй. Кыш безнең

гомер бит озын түгел аның кайчан аның бетәсе билгеле түгел бит инде шулай бит инде шулай иә, иә. шуңа күрә шуның һәрберсен дә файдалы файдалы үткәрәсе иде һәр көнемне һәр көнемне мин шулай үткәрәм э, яшем үскән сайын э, нитәсем килә әкрен әйтәсем килә вакытына ә вакытына әкрен итеп булмый вакыт шаба да шаба шаба да шаба

Җыраласаң аелатадыр. Рәхмәт сезгә, искиткеч башкарылыш. Шундый матур йомшак тавыш. Гаҗәп, моны моң дип атыйлар миңа калса. Һәм моны безнең абый-апалар бик ярата, шушы башкарылышны. Ялгызлар турында җыр. Бу шуларның берсе булды инде, шулай бит? Шушы. Шул йөзләрчә җырларның берсе. Йөзләрчә җырларның берсе. Гаҗәеп, бик моңлы, әфәрин. Ә киләчәккә үзегезгә карата нинди теләк әйтәсегез килә? Зарима Юпова үзенә нинди теләктә алга таба? Шушы дөньяда исәнлек салып булып, балаларым белән озаграк бергә яшәргә, оногымның үскәнен күрергә Ходаем насыйп итсен димән. Иң зур теләгем шул, балаларым исән саулык.